Taf għaliex irranġat il-Knisja? Taf għaliex? Ħa ngħidlek ismani naqra. Ismani irranġaw għan-nies ukoll. Ismani naqra. Għax in-nies ġat, ġat jitkellem għajdin. Ma trenġax għax ħareġ jew għax kien ħireġ dak id-dokument. Itrenġat il-festa tal-Ħamrun għax konna daqshekk maturi, konna daqshekk flimkien, U ftehemna li naħdmu quddiem xulxin minflok siegħa ndumu nofs siegħa, ngħaddu bħal nies la ngħajru kif jgħaddi l-mard, nidħlu nixorbu flimkien. U ħa ngħidlek xi ħaġa oħra, il-fika mhux aħna ħloqniha, ħolqitha l-Knisja. Għax fis-sekondarji, għax fis-sekondarji, pereżempju fis-sekondarji l-kofla minn barra ma tinxtex, għalfejn? Hawn ċertu knejjes, hawn ċertu knejjes, kien ingħaqad Kompli, kompli. Hawn ċertu knejjes, Father Guder. U forsi Peppi jista' jmur jiffilmja għalfejn fit-titular jinxtelu kollha minn ġewwa jkun hemm ċertu armar u fis-sekondarji le ma jkunux armati. Ikollok il-linef mgħottin fil-plasti. Ok, taqbel ma' din id-distinzjoni? Mbagħad ta' barra jiġġieldu jgħiruhom għax il-linef ma jinxtelux, jinxtelu f'tana biss. Kif taċċetta l-Knisja? U s-sorpriżi?
Ok. Ma ngħidlek xi ħaġa oħra, tal-aħħar. U s-sorpriżi nixtieq ngħidlek, jiena ħamruni, is-sorpriżi bdejnihom aħna fin-1988.

Dak iż-żmien kienu jkunu elf lira, pereżempju, 1200 lira, imma dawn kollha jinġabru minn nies. Jien smajt 10,000 lira fil-ġurnata. Qed insaqsi għax ma nafx. Ismani, ismani, daw isma'. Wieħed wieħed hekk joġobkom. Aħna konna niġbru budget, aħna konna aħna konna niġbru budget kemm ikollna naħdmu. Ġie li konu għaxart elef lira. Ma kienx ikonna għaxart elef lira, ma kien ikonna sebat elef lira, iva, kien ikonna sebat. Biex tagħmel sorpriża.
Imma huwa sew, imma huwa sew. Peppi, huwa sew minuta li li l-awtorità ta' tkunu jafu se tagħmlu. Qabel ma tal-ġuvnot hawnhekk li tkellem. Eh, eh. Is-sagrifiċċju li ssir il-festa biha mhux ġimgħa festa, iddum taħdem għaliha sena sħiħa jekk mhux snin. Ġabra ta' żgħażagħ. Il-ġabra ta' żgħażagħ hi wieħed minnhom. All right, grazzi għall-gazin li kont nifrekwenta fih jiena, ġabarni, għaqqadni, immaturani, tellani, minn hemmhekk tlajt Sindku ta' Raħal immexxi lokalità, illum bil-business, grazzi għall-gazin li wassalni fejn wassalni. Ippermettuli. Irridu ngħidu ħaġa oħra, Pep. Barra, barra, barra, barra minn hekk, barra minn hekk jiena nara l-bogħod dawk iż-żgħażagħ illi Ma jkollhom żvog. Fejn ħa jispiċċaw? Ifaqqgħu fil-vina qed jieħu qed jieħu gost Mhux! Mhux kemm nixħalqek, mhux kemm nixħalqek mhux il-jum, għax kemm niġu għar-realtà, il-ħadd kisser, xeba familji, U xebba żgħażagħ, u ħa jkun kollu t-tort tiegħek u tad-dokument li ħriġt. Mhux hekk. Ok, mela, mela, ok, mela. Senti, ippermetti li Mela, hawn ħafna għal dik xi ħaġa ma li żgħażagħ. qalejt. Sora, sora Hawn ħafna Azzopardi, ħaġa ma li sora qalejt. Azzopardi, għandi storja. ta- Għandi storja ta' żewġ anġli ħa ngħidha. Iltaqgħu għal darb'oħra żewġ anġli tal-kartapesta li jintramaw quddiem xulxin kull sena żmien il-festa. Naħa anġlu libes roża, wiċċu aħmar b'xabla f'idu. L-ieħor libes iċ-ċelesti iżomm palma lesta tridu. Qallu r-roża, dak ankelkom li sħamalli l-Ħadd filgħodu. Tagħna rajt, wiġbu ċ-ċelesti, tagħkom kellkom l-armar brodu. Reġa' r-roża u x'tifhmu biha minn fuq s'isfel miżbugħajn. Mela ma rajthomx lil tagħkom kienu kważi imneżżgħin? U kemm felħu xorbu birra fliex kien ħdejja mormijin. Ara tibqax sejjer biha għax saddejjaqni xbin. Mhux sa nibża' minnek ta! Dik ix-xabla li tfaħħilek! Ejj itfagħha jekk int bully! Jien niġi għalik nifqalek snienek! Kif ser jagħtu, daħal f'nofshom anġlu żgħir biex jikkalmhom. L-aħwa attent li ibdu t-ton għax qed jismakom Don Anton.
Mela, mela, dik ngħix isqalinna li jkun hemm iż-żgħażagħ U jispiċċaw. Peppi. Jispiċċaw ħażin. Le, se jkollna morru għal break, Mario. Kif taf inti meta tagħmel ħadd għalik, jgħidulek break u jkollok tieqaf. All right. Se nagħmlu l-istess. Ma ħadx għalik hu. Le, laqqas. Mela, ehm, mela, ħanibqgħu l-waqfa sejra. Irridu jirrispondi daw iż-żgħażagħ. X'se joqogħdu jagħmlu? Din iskuża issa trid ngħidilha skuża. Smajni għamlant il-kaċċatur, ikollek, fim, ibirista jkolli tkun skuża. U jista' jkun li tkun vera. Nara wara. Wara se jkellimna qassis ukoll, se jkun magħna qassis.
Ċimpa lista biex tagħti l-opinjoni tiegħek fit-televoting ta' Xalaba. Inti taqbel mar-riforma li trid tagħmel il-Knisja fil-festi? Jekk iva ċempel fuq 500 433 u jekk le 500 433 72. Kull min jipparteċipa jidħol biċ-ċans li jirbaħ dawn ir-rigali kull ġimgħa. 150 euro voucher minn għand Atlas Insurance. U bagalja minn għand Karpiza. Kif ukoll kull xar washing machine Hoover ta' 10 kg minn għand il-Crosscraft. Darba f'xar tistgħu terbħu Homepay li jagħtik l-erba' servizzi tal-Go, mobile, telefon, internet u televiżjoni b'xejn għal sena sħiħa minn għand il-Go. b'valur ta' 500 ewro. U fl-aħħar tas-sensiela, żewġ sodod u żewġ saqqijiet motorizzati viskoelastik materassi e materassi mingħand il-Bond. Kuċina moderna u lussuża mingħand il-Bond. Ding DXL u mutur outboard Suzuki mingħand Zarb Stores ta' Ħalluqa. Kuċina ta' 10,000 ewro minn fost l-għażla wiesa' tad-ditta Aran Kuċini mingħand Idea Casa ta' Billy Road Birkirkara. Xarabank jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji tal-għajnuna tagħhom. Go! Piazza Regina, Atlas Insurance. James Caterers. Vortex. Shasha. Yvette Hair Design. Nivea. OK Limited.
Nilqagħkom fit-tieni sular tax-showroom ta' Crosscraft, ċentru ta' washing machines, fridges, dishwashers u built-in appliances. Din ir-range ta' washing machines kollha tad-ditta Hoover jiġu b'garanzija ta' ħames snin. Ejja ngħidilkom l-offerti. Is-six kilos 499 euro biss. Iva sewwa smajtu 499 euro. Is-seven kilos silver Qegħdin nagħtu vacuum cleaner ta' ditta Hoover 2000 watts kompletament b'xejn. U mbagħad għal wadna għandna l-washing machines ehm, li huma 9 kilos li jagħmlu ħasla f'14 minuta u ovvjament ma tonqos il-newcomer fix-showroom tagħna il-Hoover Eco Technology 10 kilos li għalkemm hija 10 kilos xorta tagħmel ħasla f'14 minuta. Mela jekk tridu washing machine Hoover b'ħames snin garanzija bi prezzijiet li jibdew minn 499 euro, m'hemmx xiex tagħżel, Crosscraft, ix-xogħol bħal Qormi jew nkella l-aġent tagħna ir-Refcold fir-Raba' Tawwil.
Mela qed tnaddaf sabiħ tiegħi. Ah!

Illum irrid nagħmel offerta tajba fuq il-Kenwood. Nadi 500 euro, e nagħmilha 350 euro. U li għalfitha offerta limitata ta' 299 euro. Għal dal-aħħar sena il-Kenwood kienet għada u tibqa' tradizzjoni f'kull kċina Maltija. Mela jew ma til-krostra, ixtu l-Kenwood u issa tifrankaw 200 euro.
Ma' Go jiena nista' naqbad mal-internet minn hawn.
Anke hawn.
Minn hawn ukoll. Minn hawn ukoll.
U minn hawn. Minn hawn ukoll.
Minn hawn.
Anki minn hawn. Minn hawn ukoll. Minn hawn.
Ibda gawdi minn servizz tal-internet għal barra mid-dar u mill-uffiċċju issa bi speeds ikbar. Go, made for you.